veduwe nematambudziko abhanana imi ah kuchii chakaitika kungoti zino zino ndiye game ah nematambudziko you know i just had the news and tichangobva kueaster you know ndandakambofamba e, nevandakafamba navo ndikungovhura social media ndikunzwa kuti bhana wekwamacheso gone aiwa nematambudziko baba shero neorchestra mberi kwazvo nemhuri yekwabhana ah, matambudziko he was such a lovely gentleman huh? that talent gone just like that naiveduwe chiko vanhu vari kupera kudaro zvaita sei nematambudziko nhai veduwe todiiko nerufu urwu e ngatichiregei kuita nhongwa ngatimbomirei nemhuri nebhendi rababa asharo and oziva kuti vanhu usually tinoita nhongwa panenge pafa munhu but apa ii its sudden death even mhuri yekwamujuru that man akafirwa nemukadzi nevana ndinoisa maoko sehomwe yenyika nematambudziko, nedzinoparadza, rufu ndimadzongonyedze hatizivi misi nenguva ndosaka ndichigana ndichiti vanhu ngatiwiriranei ndafonerwa namai vangu zvikanzi naita tenda ndakati iye ashumba zvikanzi kumva watizizi uriko here mwanangu ndakati ndiriko mhai ndandakambofamba zvikanzi pota uchimboisawo vhidhiyo pasocial media vanhu vachiona kuti homwe iriko ndakatengwa ndiriko mhai but ngatirambei tichimbochekana naye tichingomhoresana nekuti ah unotongozonzwa wanzi homwe hakusisina just like that naimi zvanziiko todiiko nerufu ko makadiiko ndandamboisa maoko here ndichikumhoresai makadiiko vana vedzimbahwe nhai maskana rufu zvarwatakaidza vanhu kupedza vanhu kudaro ah, bana rest in peace wakabata pako nguva ndo yanga tisingazive kuti tatisina nguva yakareba tiinewe mhuri yekwabhana ndaona mainini vacho munin'ina wamai vacho achitaura nevanhu vekuzimbo live e, magona mataura e, kana muine simba rekupupura e, life yemufi zvakanaka izvozvo vamwe kana vasinawo simba zvinonzi havapei nguva vambochema but kana vanhu vaine simba regai vataure e, vangotaurawo kupupura ndokunonzi kupa chapupu chemunhu anenge atisiya uh, but its just sad It's sad really tichibva kuEaster and tongobata maoko angori maoko after maoko you know on another note ko japres chiiko chiri kuitika naija ha ee takakuudza japresa takati alliance yawakada naweek neweyi inoparira ino Mm. Tarisa ma musicians ese aka partner na Wicknell. Avacharire. Eh. Hey, chingava chii chacho chekuti Wicknell anobva vakufarira achingokupa ma gifts. Unofanira kungo zvibvunzo wega iwe sedunga munhu. Wicknell is not strive masiwa. Vamasiwa vekuti vanokuti we want you to be brand ambassador weku Econet. eh, then tinokupa magifts ende zvinenge zviri pacontact zvongonzi ungopiwa mota zvinenge zviine ka string attached japraise you are not my cup of tea but im just telling you man to man ya zvinotokuti man to man ndakagoga

jaja jaleta zvine strings attached ukuona vanhu vakukubuda mbichana mbichana nyika haina mishonga nyika haina mibhedha kuzvipatara iwe uri kungoramba uchingopiwa mari yenyika neboyfriend yako vanhu vanozopedzisira vakushandisa brain kuti aiwa regai tiende kuama 2k regai tiende kumwe ee saka keriya yako as we are speaking hakusisina keriya wakachuza ndo pandinozobvunzwa nenyika yese kunzi nai queen saka gafa winki d kana kuti japraiser ndeupi muhombe hazvidi mubvunzo Winky ndibaba vababa vajapresa muri kuzvinzwa kwete kuti baba vajapa ah, winki ndibaba vababa vajapresa saka kana winki akatarisa ja muzukuru icho icho icho chadzoka eh, chadzoka kubva kuisa icho mm-hmm. mm-hmm. eh, japresa muzukuru wawinki saka because japrez akadecider aka kumira nevadzvanyiriri e eh, winka anomira nemhomo ne povo achirwira vanhu ndosaka uri kuona show yako yakaita flop so kana uri munhu ane brand dzinodhonza jaleta japreza mukudzei e chizviita uchizviburitsa pana wiki neuyu trust me mapoliticians anouya achipfuura makati munangagwa achafira pachigaro kuchatouya a predecessor wamunanga just like robert mugabe so choose your alliances wisely your music must be generational not yekuti wakuita kunge hure nepatouchline wangoona munhu anongokupa mota wakumva wato discarda mafenzi ako wakuconcentrata naweeknow ndo zviri kukuitisa kuti usave popular

but eh muri kungoona zvepadhuze dhuze sehure repatouchline achingondipaiwo dhora eh adhora chete dhora dhora eh zveusiku short time music yako hailast eja azvona so ndikungotaura murudo eh handisi kukutuka ndikungotaurawo semunhu wo kungoti ndakangoona masimukiro awakaita eh you know your talent une talent But these teams dzauri kuchuza idzi ah, kuzei ah, japresa ah, ndikuita sei wasikana kana vanhu vabva kuista so sekuti kana wangobva kuista zviri kuonekeka vasiko kuti ndine zvandakaitwa imi zviri kuonekera kuti ndine zvandakaitwa achigumirei pamo ngaisiye matambo ndatimbotaurei nyaya so i just wanted to come ndichibata maoko Eh, ndichiti a ah, mhuri yekwana bhanabha sori ndine urombo eh, vekwamujuri ndine urombo nezvakaitika eh, mhuri yako iwe mukadzi wako nevana vakangoti ndo zvinenge zvakatarwa namwari handiti sometimes ngatimbongodzidze ngotambira rufu mauira arwaita tongocelebrate ovapenyu vachiripo iwe ndiwowasiyiwa murume mumba imomo chichema netariro mwari achakupoi imwe mhuri woenderwo mberi neupenyu handiti ka e then muri kwabhana ah. ah. ukwandirwadzawo ayaya baba i love you people katibude nekunobudikwa nako tibude nekunobudikwa nako